Reeterera endagiriro okukozesa ekihembo kyawe ekya senkyu. Ni shaaha mushanju ez'eihangwe okukyebera eshaaha ahari igana katonyeze bira Radio West gamba mpurire na. MTN Senkyu Points Teera star igana nkaaga na itaano star ishatu hash okuratira obuhabuzi okubaasa kushashurira bills n'obuheereza orikwejunisha MTN Senkyu Points.
Amakuru ahari Igana Katonyezi Radio West. Manya ebirikufa omu ihanga ryawe. Ompurikiize osibire kurungi eshaaha za mushanju z'eihangwe kandi amakuru omu runyaka na rukiga noogashuumirwa amazimba ginu ariyo. Minisitule y'eby'obwegyese n'emizaano eikiriize amashomero agari kukora ebigyezeso ebi birikuruga omu mahanga ag'aheeru nari amashomero agu tumanyire kweta nka International Schools gaigureho ahabw'ebiraasi eby'emyaka ya muheru. Omugambirizi wa minisitule y'eby'obwegyese Denis Mugimba naagira ngu okukora ekyo n'ahabw'okwenda ngu abeegi abo bakore ebigyezeso byabo bya muheru. Naagira ngu minisitule etungire okushaba okwo kwikiriza amashomero ago aga International kwigura ahabw'ebiraasi ebya muheru byonka. by'omwaka ogw'enkumi makumi abiri na gumwe bakora ebigyezeso byabo na munonga eby'okwekwatiramu ninga practicals. Mugimba naagira ngu eki n'ahabw'ebiraasi by'aha muheru byonka ebirikuza kukora ebigyezeso by'okuhendera omwaka gwabo kwonka kandi kutari kugira ngu ago amashomero nago gaigurwaho. Naakyoreka kurungi ngu amashomero ago nigakora. ngakorera ahari karenda erikutaana aha mashomero agaitu ag'obutoosha kandi riri ahagati y'okwezi okwa mwenda okwa munaana n'okwezi kwa mwenda reero kandi gavumenti yo teine bushoboorozi bwona aha nkyendwaho y'eby'obwegyese bw'amashomero ago. Minisita w'eihanga ahabw'ebyentunguuka Evelyn Anite yashaba mukuru w'ekitongore ekyo ekya Uganda Investment Authority, UIA, Robert Mukiza ku atandikaho emirimo mingi otaireho n'okwetereza by'entunguuka bingi omu ihanga. Ogamba ebyo n'obu yaaba ari aha mukoro ahu Mukiza yaaba naarahira nka mukuru w'ekitongore ekyo omu kasheeshe k'erizooba omu Kampala. Anite Yaagambira Mukiza ku ashagika eky'okuta omu nkora okushaba kwa Purezidenti okurimu okutandikwaho kwa za Industrial Park makumi abiri na itaano omu ihanga ryona, okutandikwaho kw'endiijo mirimo n'ekigyendererwa ky'okutandikaho emirimo erikwingana obukaikuru bubiri hamwe n'okutaaha. n'okutaho amataka ag'okutaho amakorero omu ihanga ryona. Mukiza naaza omu mwanya gwa Lawrence Byensi owaahweraire kutebeekanisa kurungi Uganda Investment Authority ekaba ekitongore ekitarimu bushomaankuzi okurugiirira omu birikugambwa minisita Anite. Chairman wa boodi Morrison Rwakakamba yaashaba Mukiza ku ayetereza abanyamyooga b'ebyentunguuka b'omu eihanga obu arikukoresa eby'okubashendashenda ebiri omu ihanga. Abakuru omu by'obwegyese omuri Rwanda nibenda abashomesa n'abakozi abatari bashomesa omu bitongore by'obwegyese bakorese omugisha ogu ahabw'entebeekanisa ey'omutaano ei gavumenti ebateereireho batungye obukatu bw'okubasirika endwara ya covid ikumi na mwenda amashomero gaaza kwiguraho babe beetebeekaniise. Mukuru w'eby'amagara ahabwa disiturikiti y'eibanda Dokita Julius Bamwine naagira ngu bagyendereire abo abarikwija kutunga za doozi zaabo z'okubanza obwo arikukyoreka kurungi ngu abashomesa abarikukira obwingi baaheerize kutunga doozi y'okubanza. Obwahati disiturikiti neekoresa omubazi ogwa Sinovac vaccine kuruga omuri China. Okusirikwa nikukorerwa omu za Senti Itaano, Ibanda University, Nyabuhikye Catholic Primary School, Bugarama Primary School hamwe na TTC Kitooro omu gomborora eya Nyamirebe kandi na Nyamabaare omu gomborora eya Kicuzi. Phillip Abigaba, omushomesa ahari Senti Tereza Primary School omu. Kagongo Ibanda Municipality naagira ngu abashomesa baingi babaire nibaija aha shaaha ya muheru kuza kusirikwa endwara ya covid ikumi na mwenda ahabw'ebishuba ebibaire nibigambwa barikushiisha ehururu egyo. Abashomesa nibashabwa kubongyera amaani omu kweteeza obukatu bw'okubasirika endwara ya covid ikumi na mwenda ahari buri senta y'okusirikirwaho boorekye ebirikubooreka ku n'abashomesa ahabw'okwenda ngu baheebwe omugisha gw'okubanza ahabw'okwenda ngu baikirizibwe kugaruka omu mashomero kwegyesa gavumenti ku eraabe yaigwire amashomero. Ebyo n'ebigambirwe mukuru w'eby'obwegyese aha bwa munisipaarite ya Ibanda,

nk'abarikushoma nibataaha omu maka g'abazaire baabo ahabw'okwenda kugira ngu tibaatunga buremeezi bw'okukwatwa endwara egi. Siteeni nayo nakoresa omugisha ogu kushaba boona abo abarikumanya ngu nibenda kugaruka omu kibiina kushomesa abaana bataine rwekwaso, baamekinga eshuwa ngu buri senta yoona ei baakuvakisinetingiraho bagyende baze omu layini kandi bagyende n'ebishangizo byabo kworeka ngu n'abashomesa nyine amatsiko ngu nibaija kubaatendinga babavakisinetinge.
Omu disiturikiti ya Lyantonde, ekitongore ky'eby'amaizi ekya National Water and Sewerage Corporation kitairemu esente ezirikuhika aha shiringi obukaikuri ikumi na butaano n'emitwaro nshanju okutandika kwombeka purojekiti entsya ey'amaizi. Purojekiti egyo neegyendera aha kuragiira kwa purezidenti kuragira ekitongore ekyo kureeba ngu ekyagumizamu kirikuhitsya amaizi omu Lyantonde ahanyima y'okutongozaho Nshaara Industrial Park. Purojekiti egyo egyendeire kuhwera abantu ba Rushere, Kiruhura, Akagate hamwe na Lyantonde okutwarira hamwe. Ebiro ebihweire purezidenti aikiriize okutandikwaho kwa Nshaara Industrial Park omu Lyantonde nikwo kuragiira ekitongore ky'amaizi ekya National Water and. Sewerage Corporation kureeba ngu haabaho amaizi marungi kandi agarikwesigwa kuhwera omu kutandikwaho kwa paaka egyo. Mukuru w'ekitongore ekya National Water and Sewerage Corporation, Silver Mugisha naagira ngu purojekiti egyo neegyendera hamwe n'entebeekanisa ya gavumenti ya Uganda ey'okutaho amakorero

Covax Program. Ogu n'omurundi gw'okubanza eihanga kutunga omubazi gw'okusirika ogundi gutari ogwa AstraZeneca. Purezidenti Felix Tshisekedi nawe owenka abaire ayeganyire kutunga doozi ya AstraZeneca nikwo kuraganisa ngu naija kutunga doozi y'omubazi ogundi gwaba gwabaireho. Zaadoozi z'omubazi gw'okubanza ogwa Moodhana gukuhinga n'emitwaro makumi abiri n'etaano guhikiirwe omu ihanga eryo nyimwebazyo kandi ezo ni zimwe aha za doozi obukaikuru rukaaga z'emibazi y'okusirika etari emwe ei ihanga eryo ritwire ritegyereize kuruga omu kwezi kwa mushanju.

omu ihanga eryo. Ompurikiize nikwo naakutsiiwa ntyo amakuru gaitu g'eihangwe eri kanatsika ni mazimba ryo naryo tiri eizooba rirungi. Amakuru.